Um, felly, um, heb, fynd, uh, heb siarad ymhellach, na ni uh, fynd i fewn i'r awgrym yma yn sydyn. Felly, i gyd amdan sut i ddal sylw pobl efo'ch negeseuon o fewn Microsoft Teams. Felly, dwi am rannu sgrin yn fan hyn. Dyna ni. Felly, dylia bod chi'n gweld yr sgrin yn fan yna, Oren. Ac da chi'n gweld yn fan hyn, dwi yn yn client ar yr uh, desktop, Microsoft Teams. Felly, dwi yn yr chat yn fan hyn. Dwi'n cael sgwrs efo'r person yma. Dwi ddim yn siŵr yn union pwy ydyn nhw, ond uh, dyna ni. Felly, da chi'n gweld yma, mae gennym fi'r lle i deipio neges newydd. fel rheol, da ni jyst efo'r un llinell ma, ac da ni'n gallu teipio, a does na ddim byd diddorol iawn yn digwydd fyna. Rhaid ta, fe ni'n neud chydig o bethau ychwanegol yn fan hyn yn sydyn, so fe ni'n neud yr um, llwybrau byr, fel fe ni'n neud um, control B er enghraifft, a fe ni deipio mewn bold, neu fe ni'n neud control E, a fe ni'n deipio mewn italics. fel yna. Um, control U, a wneud o roed yr underline i ni fel hynna. So, da ni'n gallu gwneud hynny'n sydyn. Da ni hefyd yn gallu defnyddio shift ag return, neu shift ag enter, a wneud hwnna roed llinell newydd i ni. Felly, yn barod, da chi'n gweld, da ni'n gallu adeiladu'r negeseuon yma i fyny. Ond, um, os da chi eisiau mwy o reolaeth fydd ar y negeseuon da chi'n gyrru, Mae'r botwm bach um, yn fan hyn, yr A bach efo'r uh, bensil. Da ni'n clicio ar hwnna, a da ni'n cael llwyth o opsiynau newydd ar sut i fformatio um, a sut i roed yr neges yma at ei gilydd. Felly, da chi'n gweld yma, da ni efo'r opsiynau i gyd, da ni wedi gweld yn barod, ond da ni hefyd yn gallu rhoi lliw i testyn, da ni'n gallu gwneud um, penawdau, er enghraifft, da ni'n gallu clirio'r fformatio i gyd yn wneud. Dyn ni hefyd wedyn yn gallu gwneud rhestra er enghraifft, so dyn ni'n gallu gwneud bach mwy o fformatio fy rhifa, bwledau. Um, dyn ni hefyd yn gallu rhoi um, uh, links i fewn, a dyn ni hyn yn gallu rhoi darn o gowd bach i fewn, so os ydych chi'n gwybod sut wedi gowdio, fyrwch chi hyd yn oed roi pethau fel hynna i fewn i wneud eich negeseuon chi edrych yn dda. Tabl yn fan hyn hefyd, felly jyst Dangos i chi sut mae hwn yn gweithio. Dyna ni. So mae gen ni dabl yn yna hefyd, ydyn ni'n gallu rhoi di fewn. So, pen mae hwn wedi cael ei wneud, um, oherwydd bod ni fewn yn y modd yma rwan, er enghraifft, so um, os da ni'n clicio ar enter neu return rwan, neitha jyst mynd â ni lawr mwy yn y neges, ac um, pellau'r neges, ond os da ni'n clicio ar yr saeth yma yn fan hyn, hwnna ydy'r benith yrru y neges ni i'r person arall. So ydych chi'n gweld rwan bod yr neges yna wedi ei yrru yn fel ofnadwy, fel dwi wedi gadael o. Um, dwi ddim yn berson sy'n uh, dda iawn ar dylunio, fel ydych chi'n gweld, ond uh, dwi'n gobeithio bod chi'n cael y pwynt yn fan yna. Uh, felly, jyst symud wedyn i fewn i'r Teams, a dwi jyst eisiau dangos i chi un neu ddau wahaniaeth um, yn y tîm. Felly, da ni'n gallu gwneud sgwrs eto o fewn y tîm yn fan hyn. So, os dwi'n clicio ar New Conversation, um, ac wedyn mae'r botwm yma, da chi'n gweld yna eto, felly dwi'n gallu clicio ar hwn. A rwan, da ni'n galwch bach mwy o ddewisiadau yn fan hyn. So, dach chi'n gwybod be mae'r sgwrs yn wneud, so dyn ni'n gallu sgwrsio fewn tîm a falle, ond be dwi yn gallu wneud hefyd ydy newid hwnna i hysbysiad neu announcement, a dwi'n gallu rhoi um, rhywbeth fel uh, kind of, um, uh, kind of prif neges i fewn yna, so fi'n gallu tynnu sylw pobl yn hyn oed well at y neges yma. So dwi wedi bod yn gwneud um, llawer o kind of gyrsiau efo, a dwi wedi bod yn defnyddio gwyl fwyd fel esiampl i wneud pethau. So, rydyn ni rhaid... Er enghraifft, so mae hwnna'n rhywbeth i ddal sylw pawb yn y tîm ni, gwybod bod rhywbeth yn mynd ymlaen, ac um, mae hwnna jyst yn gwneud eich bach mwy amlwg o fewn y tîm. Da ni hefyd yn gallu defnyddio yr botwm yma fan hyn, so da ni'n gallu gwneud yr uh, hysbysiad yma yn bwysig hefyd, so dyn ni'n gallu dangos bod yn bwysig, dyn ni'n gallu rhoi llun um, ar fan, fan yna os dyn ni isio, ar y cefndir, a dyn ni hefyd, sydd yn ddefnyddiol iawn, um, yn gallu postio hwn mewn sawl sianel ar unwaith. Felly, dwi ar hyn o bryd yn y tîm hyfforddiant, dwi yn y sianel general neu cyffredinol, dwi'n gallu dewis y sianeli yn fan hyn, a dwi'n gallu gyrru hwn i 3 neu 4, Nid cyn gymaint o sianeli ag ydw isio. So unwaith dwi'n diweddaru hwnna, dych chi'n gweld wedyn, dwi'n gallu gyrru hwn i fewn i bob un o'r sianeli yma y dwi wedi dewis yn fan yna. A wedyn, uh, jyst i orffan, fel o'n i'n deud, mae rhaid i fi deipio rhywbeth i fewn yn fan hynna. Dwi'n gallu rhoi is-deitl os dwi isio. Clicio'n fan yna. A dyna ni, mae hwnna wedi mynd i fewn i'r tîm. Mae o'n amlwg iawn be ydi o. Mae'n dangos i fi fan hyn lle mae wedi cael ei bostio. Um, felly mae'r neges yna yn dod yn amlwg iawn i bawb. A dyna ni ein uh, awgrym am heddiw. So gobeithio bod hwnna wedi bod o ddefnydd i chi. Gobeithio um, bod o wedi bod yn, yn ddefnyddiol. Uh, just am atgoffa chi am ein gwefan, so mae hwnna'n rhedeg ar draws gwylod y sgrin a hyn o bryd. So ewch draw i'r wefan, da ni efo blogs yna, da ni efo um, fideos ar TG yn gyffredinol, da ni efo mwy o bodaeth ar Microsoft 365, a hefyd mae'n link yn fyna i'n Academy um, hyfforddi ar-lein, which da ni'n cychwyn adeiladu allan ar hyn o bryd. Felly, ewch draw am olwg, um, a da ni ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd i gyd, um, Twitter, LinkedIn ac uh, Facebook, uh, Illumino IT, rhan fwyaf, so chwiliwch am Illumino IT yn fyna, a newch chi ddod ar yn traws, a gobeithio gweld chi am um, awgrym fory um, sydd yn mynd i ddangos i chi sut i ddefnyddio cydran a byw o fewn Microsoft Teams. Okay.